General uh, by the name Omin Aneto Jawaya. Omin Aneto Jawaya ako ndani ya nyumba anataka kutu ya wa Kiswahili maoro ni kama na para serwenya Omin Aneto Jawaya biro wuoyo kodwa matin okonwa sigand okonwa sitoche okonwa ni to waya tere nare Omin Aneto Jawaya ndani ya nyumba maendi e the official keyboardist mar Freddy Jakadongo as we talk wende ma kopo ni iwinjo wende ma trend ka en adwa penje ti to ngima miyiero ka be en mono goyo dagi ngima miyiero be en obiro kono ka eno Iga mosedonjo kanyo no endo kaka ineno no koponi pok subscribe na YouTube channel ni endi subscribe mondo anytime ma wan live iyudwa. Meanwhile, we want to appreciate you so much. Nyaka ne walok nying. Be wadhi maber omera. Ome mogoye matin. but wadhi maber. Sani ok luong ni MC Omari Nash, iluongo ni Omari Nash. MC wawe mm, lwar no sechako donje wiya wach ni ah, ah. MC kori wene nyithindo wan joma dongo wan Omari Nash MC weri go kabisa bed koda nyaka ang' watieki chenro ni

Super Sato. Super Sato kaendi ma chenro mwakele jogewa wamiyo ji platform wadwa ni wang'ere godo nikech wan kaka joluo wadwa ni wamakre kanyakla mondo wa move into the next step. Karibu sana Omena Neto Jawaya. Asante. Eh? in ema esiwinjo kiluongori nobenda ne to jawaya ang'o miyo wayani nobiro e pachi an ok aluongra mm. uh, ka nadonjo e thum mm. to ne nitiere wuod gweng'wa moro miluongo ni Odhis Jaraya e. to nonge nyathwa miluongo ni Neti e. koro en ema nochako luonga ni Omina Neto Omina Neto Omina Neto koro gi Omina Neto jawaya ma Neti ni to ma nyathiu ma nyathiu e, Neti no mano nyathiwa e. koro en ema nochako luonge

Uh, e, ok imiwa history ni matin kaka ne donjo e field ma koro igo, igo waya ma koro ibedo ja piano ma koro ng'ere ma isetiyo gi jothumbe mang'eny kabisa ok ere kaka ne donjo e waya ni ok sama ne pod nadhiga skul mm -hmm. to nitierega onanda mikudho gi dhokni mm. ne mit na mapok odwaro yude ma odongo mayaka goyo eh. odongo mayaka go koso ne goyo nogoyoga mm. koro ne mit na koro nan gi interest mm. koro mane gima nakawo mm. takudho agoyo godo thumbe moko mane ji osegoyago sogo winyo cha tiriri tititi Mm. aluwoga winjo ka gogi ne mitna mm. kasto achako adhi abedo gi interest mar keyboard kanano ka ng'ato diyo to mitna ma pok olwaro yude eh. ema kaesto koro achako ni ah gini nyaka ng'e mm. achako puonjorago achako puonjorago ma nyaka koro gik kama koro anyalo goye anya adiye to ng'ato wer adiye to ng'ato wer mm. koro kanye kamano koro ne ok anyal goyo copyright mm. naga gani iluongo iluongo ni modern en en waya moro man kanyo ma igoyo to ng'ato nyalo wergo koro kachako puonjora copyrights gi mos mos kasto mm. an bende adhi ma koro agi kama koro amanyalo compose waya ma mara moro mopogore mm. kamano e, ere, ere, ere, ere koro ng'ama iwacho ni opuonji waya nikech mondo mi ipuonjri ma koro ichopo at least ikal e lwet ng'ato iwacho ni an akal e lwet ng'ane kaka an kapok abedo mc anyalo wacho ni akal e lwet aluoji panorami mm. ineno mm. Ah, iyudo ka eh, ng'ato kaka mata wacho ni an achako gi raracha wuod gayuno mm. gimoro machalo kamano koro Ng'ato nyaka bede gi preference moro, yani kumorify ba kowacho ni an nachako gine gi ng'ane. Okay, ng'ama nomakona key Mm. mane kona ni mak ma gidhi kama Mm. ne en Odhis Jaraha. Odhis Jaraha. Odhis Jaraha ni Mhm. obedo kaeto kochaka duogo anwang'ora gi Denise Owuo Nyagongo kodhis jara koro ochako bedo maonge machiegni oh, oh. anwang'ore gi Denise Owuo Nyagongo uh-huh. Denise Owuo Nyagongo na mina nato gini kama kama kasa dhi mategno e hmm. kamano okay koro in ikale lwet ji ariyo mm. Odhis Jara mm. to gi Dennis Owonyagongo. Dennis Owonyagongo. Eh, yudo ka kima Odhis Jara mako mm. e kima Dennis Owonyagongo mako to e mm. kima ne gimiya mm. ema mako an. To koro ing'e ni nichako nichako gini gi dala koso gi Nairobi? Ah, gi dala. Gi dala. Mm. To ere kaka koro idhi timo ma ichopo Nairobi ka? Sani in gi Fredi Jakadongo, ere kaka idhi ma ichopo kuom Fred koro? Okay, kaka adhi machopo kuom Fred, mm. oyudo ka asewuotho, asebedo gi jothumbe mopogore opogore. Mm -hmm. Koro chieng' moro ma a ah, ah, jothum mopogore opogore ing'eni kiwacho ni mopogore opogore inyalo ndekonwa matin ni atiyo gi ng'ane atiyo gi ng'ane achako gi rambanya sifa rambanya sifa rambanya sifa tiyo godo mm -hmm. kasto achako atiyo gi Ogola nyundo. Ogola nyundo. Ogola nyundo atiyo. Ogola nyundo isego isetiyo godo. Eh, ogola nyundo atiyo godo eh, Nyanza Club Homa Bay. Achandra mojoga. Eh. Aha. Otis nyakwanyo ogura. Mm. Ne gaboy landlord. Eh. Mago joma tiyo godo. Yeah. Koro. Mhm. Mm odhi koro ndalo moro nolosga ne en ga arambe mm. to notimre oyugis mm. koro kae kama ne Virgin Lake. Virgin Lake. Resort. Resort. Uh -huh. Koro ka eri e kama nadhi arome gi jothum mopogore kama joting'o Fred Jakadongo. Mm. Bang' uh, kanyo ka ji nopogore to Ken Kiche. Ken Kiche. Ken Kiche. Mm. En Fiesta. Fiesta en ng'ama nong'eya. Mm. Kiche nosebiro ako owinjo ga kuonde mag goche obiro winjo lwedo magoyo kaka go piano. Mm -hmm. Ne more. Mm. Okawo namba na. Mm -hmm. En ema koro notuda gi Fred. mm. ogochona ni Fredija Kadongo dwaro ja piano mm. to idich koso inyalo dhi konye mm. anyise ni an oh, kama wantie gi sani to wan keyboardist uh, madhi karibu adek mm. Fred kokoso ja keyboard anyaringa dhi akonye mm. koro kanye kama nadhi ir Fred mm -hmm. Fred koro achako godo tich Aloso koro wagoyo koro weyni nagoyo mok mag mano en Kisumu pok mano pod, Nairobi mano pod Kisumu mm -hmm. koro awuok gi dala Homa Bay mm -hmm. adhi ire Kisumu mm -hmm. watiyo Kisumu kanyo ero ma wawuok mwachako adhi adhi kode studio mm -hmm. thumbe mane wadwago kode nodhi wuok maber mm -hmm. gin waya makane winjo to ne gin no, okay, miwa example moro title moro Uh, alemo to lemo tamore mm. to gi uh, Derrick mm. Wuod Orongo uh -huh. mago ne gin waya ma thumbe man mana goyo waya to nodhi maber mm. koro kanye kama koro ne ji ochako winyo Omina Neto Omina Neto kamano Omina Neto jawaya Omina Neto jawaya mm. kamano okay koro eh, gi sani ende Nyako Ramogi kaka iwinjo no endo wan kaende gi Omina Neto Jawaya. Omina Neto Jawaya is one of the famous keyboardist the long term yao kizukaguna kegi moti ma Kiswahili kizungu hata kuna gine tachaka gine matin adwa na duoki chien matin omina neto jawaya kore ko chako duogi ngeni jok mang'eny osewacho ni ka in e field ni ende tiyudo ka family bagi matin mm. nikech ong'eny gi raha mm. in kaka uh, japiano inyalo konwa ni ng'ama nigi famili ne man gi ode maber koso eh, pod imanyo eh, an mm. ang'ama nigi famili mm. joga nitie gi ndala mm. gi sama wuoyi kodi ni koro ang'ama bende osego dalane man gi dalane mokin ok in ng'ama wabiro konyo to wakunyo ot Ah, ah. Eh. an an gi dala na rangaya ma to joga obe ni dala koro an abira manyo koni mm. taringa dhi dala nenogi amanyo taringa dhi anenogi ayudi kamano right nyakwaramogi kaka winjono endo inyalo penjo penjo bende penjo minane to wan kode ka endi kendo wamake ngwa maendi e, e dhi Mm, MC not MC ang'o miyo MC ng'eny kora koi kore maendi eh, the keyboardist mar Fredi Jakadongo awacho ni wakele kaendi e Super Sato embo konwa matin nikech eh, en multi talented ogo piano wer bo wer otimo gik mang'eny emomiyo wakele kaendi mondo okonwa achiel ariyo adek Koro iwacho ni ng'ama nigi joge ma jog in gi dalani isegoyo. Dalana. Mm. To ere kaka kori manage ma family ni dala to in in Nairobi. Family ni dala to in in Nairobi. Ere kaka eh, itimo? Donge okay tich eh, sa ka wan gi tich weekend Mm. Inong ka weekdays ok wati. Mm. Aringa dhi abedo dala. Abedo gi joga gi. Mm -hmm. Kogik uh, eh, diche mwa donje tich. Mm. Aringa dugo. Nairobi. Mm. Uh, samoro bende na tich otero wa siaya kamano kamano. Mm. Koro manyiso ni inyalo dhi dala kor tich. Eh, kor tich. Samoko ti. Mm. Okay, to koro eh, gisani ajawa to eh, itimo ndalo matin iyudo ka jomoko tiyo diriyo, mostly ji tiyo didek, mano tich abich, angeso to gi Sunday, ndalo adek. Ere kaka i maintain michul ot Nairobi, family be in go koso in gi side hustle moro mitimo mopogore gi banjo? Okay, mostly thum ni ema keto mbele mm. en ema neno kokelo na in ka koro um, minot kani dala mm. en be nitie tich motimo mm -hmm. ouso ga lewni mm. moro akawo ne ga lewni Nairobi ka mm. okawo ne samoro en bende obiro Nairobi to okawo to dhi mm. to uso mm. koro wadhi kamano kamano okay. mm. oh, koro inyalo wacho ni thumbe miketo mbele but at least in gi business moro matin eh, moro matin manyalo miye support ka konyo kodhi maber ahinya to yudo ka kucho mm. inyalo yude minyadhi kawo kata mana omenda moro mm. mm. to koro nyaka iyud Fredi be iseloko jathum moro amora koso kaka nidonjo ka Fred pok iwuok Ei, ka Fred kaka nadonjo mm. Asebudhe. Mm. Asebudhe pok aneno ka wuok adhi kamoro. Mm. Eh. To aparo ni kadonjo ka Fred ma nachak napuonjora MC anayudo ka igoyo ne, ne Fred waya. Mm. to ne un gi ji mang'eny anyalo paro utiyo gi mose kajudi usetiyo gi ji mang'eny kabisa Mm, kabisa. jogi te oseringo Mm. nitie jok ma nayudo kata katiyo ka fred kaka mcs jogi te oseringo iwinjo in en ang'o ma pod oketi from that long koso en ang'o momiyo jogi to wuok to weye weya ka in idong' debed ni in ema ichudo koro idong' gi pesa maber jogi ringo weni koso en- en- en- en- en ang'o matimore Okay. Uh, gimoro ok an dang' ni ema ok ahero mm. nikech eh, ka bands to nitie manyalo dhi e machielo mm -hmm. manyalo dhi e machielo to dang' ni ema ok ahero an abeda beda nikech chalre kata ang' awuok ka Fred adhi ku pod en mana piano achiel ema dhi diyo kucho mm. donge piano ema dhi di kucho mm. to ka, ka bende awe mana piano mm. Ah, donge ni koro ji, ji dwaro mapato like uh, saa ne wawach kata for example one of the leading bands mm. iwinjo mm. oluongi e band moro ma is leading okoni ni my friend okoni donge chame 5000 mm -hmm. bikoni wadhi miyi 10000 mm -hmm. pok iyudo gima chalo kamano because eh, eh, gimoko dang owuondre ni wate wadwaro wadwaro maisha maber and uh, gimomiyo iwuok dala mibiro nyaka Nairobi en ni we are looking for greener pasture ngimani obede maber molo kaka nyocha en kani dak Kisumu is it koro wach ni ng'ato approach ni ah koni jogi mi 5000 per show mm. bi wan wadhi mi 10000 pok yudo joma chalo kamano kose yudo to in emokidwa oh yudore mm. but iyudo ka ng'ato onyalo dhi chako timo mano to agreement eh, ok odhi o fulfill mm. onya time kata for two days kasto inowa koro chako legeza eh, omiyi koro less than the amount mane uwinjoru mm. koro iyudo ka koro ino ka afadhali kuma ne intie cha kata otin to ikawe akawa to ok ne kuki idhi to samoro winjruok cha dhi- mano dhi kelo weche mang'eny e kindi gi gi ng'ama oluongi no Mm. Eh, ibiro neno ni ma ng'ani ochaya ng'ani tuo koda nade ng'ani timore gik machalo kama Mm. koro ibiro abeda ka wa- i- ivumilia ibiro abeda e meiri molo dang' idhi kucho ichak iwuog kamachielo ichak idhi kamachielo but mano to en gima timore but kikora an owuon to ato ok ahero dang'ni dang'ni ne mano tama Okay. Mm. Koro ka dang' wawach eh, ka Fredi ma disco ma koro isebudheni mm -hmm. Eh, kama disco ka mm. dang' iwach ni onge problems minene eh, jogi oriti maber koso en aena kovumilia iwacho ni mm. bwana we wavumilia wadhir gini ema asewacho niya mm. en akuvumilia mm. e ivumilia gi mimi mimi yudo challenges to ng'eny mm. samoro bende udhi e show mm. Show kodhi maber. Yeah. Ka show kodhi maber. Mm. Kiny pod uchako dhi e show, mm. onya bedo maber. Mm. Koro wakawe akawa kaka wayude. Koro tek to tek ibude abuda. Ibude abuda, onge kama permanent. Onge onge mogdang waket niya. Eh. Kaka show no bedo maber kawuono, eh. e kaka kiny no bedo maber. Mm. Kamano kamano. Ah ah. Mm. Pogruok nyaka bedi. Mm. Koro kata tek to wabude abuda to bedo mayom awinj mani luongo ni omina neto jawaya to omina neto sani kopo ni ing'eyo e kinde mono ugolo ngima miyiero album mm. dage ngima miyiero to gi sani diwache ni maisha ochenji ni koso pod en ena sawa kaka ne en kocha be nitie challenge miseyudo bang' ngima miyiero no Ok, ndalo mane wagolo daga ngima minyiero, mm. ne pod ne weche moko mag COVID-19 ne ok odonjo. Mm. To ka sama ne koro korona nodhi odonjo, ni tuo mar korona odonjo, mm. to nodhi okelo pogruok mang'eny. Mm. Eh, nikech iyudo ka ndalo cha, nwanyalo nwachako teachers from Wednesday mm -hmm. to Sunday mm. Corona kodonjo ni koro ji lor kuya bache koro ilidhe lidhe ma samoro chake mana Friday to Sunday samoro ben mana two days in a week mm. koro yudo mago gini challenges ma nyaka koro kel the difference ayore mm. mm. to mm, wuoru matin about album manyochugolo ma machiegni ni iluongo ne Eh, love moyieri. Eh, love moyieri. Eh, gin thumbe gi. Eh, love moyieri thumbe ni gin karibu uh, uh, par gadek. Thumbe par gadek. Uh, eh. Gin songs mang'eny. Mm. Karibu par gadek. Mm. And, kiwachono matin about album ing'e nitie jomoko ma bende giwinjo winja ni eh, Fredi nyocha ogolo thum manyien eh, mamako kabisa en ni Video seni parojera. Yo yo beni parojera. Yo yo. Yo yo beni parojera. Mana kore lave ne mi kore wati ni lave mo yeri no. Koro eh mane. Eh ma mudong' kato koro gine luore. Eh mago koro mo. Ma kamo luore. But to Matumen, yo, yo, Freddy Avero Jaerana. Eh, shout out to my big brother, my father. Iluongo ni Apengo, Apengo eh, Buskut, eh, Apengo, Apengo mono chwako thum na mumi aparo gino, tafadhali kik ng'ato wach ni o, oh, umari wacho. Koro, Okay, kono matin about album ne launching ne no bwoko le machalo no ne chalo Luo Festival no pong marach. Uh, launching no kodhi marach. Mm. Eh, launching no dhi maber. Mm. Eh, kichikana no the, the crowd kaka ji no attend. Mm. Eko nigi no kodhi marach. Yes. Eh, maber. maber eh, manyiso ni jopiny be koro ne morgo mm. ng'eni ka ng'ato wuok e ode dhi gima odhi e gima omorgo eh, nyiso ni ok rach mm. Mm. to ok koro eh, omena ne to imbe kaka ijawaya nitiere kaka imbi golo thumbe ni moko donge imbi imbi imbi jangolo kikore gisani isegolo thumbedi

Eh, wa support uru, wa support uru brother, mondo brother support sister, mondo wadongre uru kanyakla. Idhi e YouTube kacha timanyo Omin Aneto. Ti subscribe ne, i share, i like, twadongore kaka kako naye. Koro uh, in in gi mission mane kata plandi ma in go kaka Omin Aneto nikech sama isechako mako microphone to nyiso ni Nitie kaka isechako be neno mbele mopogore gi kuma intiere. Okay. Mm. Oh, an bende agombo ni iwacho ni kama iluokori ok itwo. Yeah, exactly. An be agombo ni mbele ka mm. an be abedo ni an ng'ama nigi bandni. Eh. Koro wendre ga gi uh, aloso gi ka, ka sama pod antie ka Fred ka mm. to kaseloso gi to adhi uh, record taketo e YouTube koro kugik mbele kucho kata koro ayawo band mm. to an gi wende na matimore nade minisegolo mana segolo koro mm. awera awera koro entertain godo ji mm. koro ok adwele copyright ahinya awinji koro meke agi koro eh, makura wero mm. kamano to koro sani kaka igo ne fred waya bi yude thuolo moro in kaka eh, ng'ama dwa nogol juogi ng'ene thum, thum giri juogi mm. in kaka ng'ama dwa nogol juogi bi yude thuolo moro ma fred mi uh, ni we koro minane to bogoye ogole juogi koso in ine waya igoye mana sama ionge gi fred ah. Thuolo nitie. Mm. Eh, ok dak awach ni thuolo onge. Sama pok Fred odonjo e stage, mm -hmm. wa entertain uh, customers mosebedo seche ga ayudo thuolo ma wir godo. Oh, ichalo gi mi waluongo ni curtain raise. Kamano. Koro igo waya at the same time ah. in curtain raisers. Koro sama Fred pok obiro tiwer. Ese kamano. Mm. Koro sama Fred koko biro, Mhm. tawer. Eh, to ok an kenda, nitie jomamoko bende mokonyre godo kae. Okay. Eh, Right. Uh, inyalo kono jogi ni go type mane mar thum. Ing'e ni thum wan mopogore opogore wan gi rumba, wan gi benga, wan gi thume mopogore opogore. Koro in igo mane? ok kaka go hangla. Mm. Eh, ohangla mm. okay uh, nyalo wacho ni en ohangla rumba kalore ako flow mm. igo thum madhi mos ok moro marikni mm. ah. gona gona achiel moro wawinj kaka dhi okay uh, nitie mana awero kodo Pauline Pauline nitie ma awero kodo Winnie mm -hmm. Koro anyalo temo ma mar wini. Tem na wini. Gima nadwa nakoni mm. en wini ne mitemna. Nitie mawero mbaka mapenzi mm. mana pod awero na wini. Koro iwacho natem ni achiel. Eh, kata mbaka mapenzi no. be pod sawa. Koro wiya kano wile gi lerana kamigo e mbaka mapenzi aol Eh, en ka miolo en gi twat miolo kama ni wiya kano wile gi lerana kamigo e mbaka mapenzi ah, iolo kamano kamigo e mbaka mapenzi to sadhi malo ah, ah. kamigo e mbaka mapenzi eko dhi donjo okay wiya kano wile gi lerana kamigo e mbaka mapenzi Kano wili gi wini kamigoye mbaka mapenzi sama wini okelo wiye igoye mbaka mapenzi ka wini okelo wiye igoye mbaka mapenzi kama ji ariyo osebetie igoye mbaka mapenzi kama omari obetie igoye mbaka mapenzi kama ochieng' obetieno igoye mbaka mapenzi kama soro betie no igo omiyo mapenzi mapenzi yo yawa weche mapenzi oh. mapenzi mapenzi yo yawa weche mapenzi hey! bana zekwalo bana zedhego ay bana iluongo no mina neto owacho ni ni mapenzi mapenzi igoyo mbaka mapenzi mm. um, ah, mani segolo Eh, maana sasa hivi ene YouTube, YouTube. Iluongo ne mbaka mapenzi. Mbaka mapenzi. Mbaka mapenzi. The kachacha endo many mbaka mapenzi. Ikoda neto tonango. Oh, mina neto ni tig moro na penji ka endi. Oh, sani abiro gi method moro nikech uh, naneno ka naneno ka ji uh, timore nade? Naneno ka ji iluongo ne uh, nitie jok magolo gimoro iluongo ni parody. Koro ka nang'iye piny mar luo to ayudo ka mm, onge ng'ama timo parody. Parody tiende ni kawo thum moro tiloko gi message moro moro but beat to dong' machacha. Koro wach ni sani uh, kopo ni iyudo ka kaka an ema pod atime donge mm. luo parody akawo thumi tagogo parody ere kaka ifeel nitie jomoko ma wachoga ni ah ng'ane ketho ni wadgi thum koro in ema dwana chak ka ne nikech ade sani koro adwana penj artist gi ni ere kaka ginene sama ng'ato tiyo gi thumi in iwinje nade koro awach ni akawo thumi to aloso go parody ah, okay kikorka Kora ki an wuon mm. to ok aneno shida kanyo kuom an aonge gi shida mm. yeah. mm. inya timo inya timo atima mm. nikech ing'e ni samoro bit ma kata natiyo godo inya neno ka en bit ma samoro na owuok kata mana e thum ng'ato chien kucho kata mana e benga mm. tabiro tiyo kode koni pod ok rach mm. an bende koro anene koro wer mawero gi messages ma ma an godo kanyo ma koro pogore mm. kanyo an aonge gi shida okay mm. ma in inyalo advice tu ni kopo ni ng'ato tiyo gi thumi no problem ah, onge gi shida eh, so long as ni ok okawo thumi mutiyogo ah. oloso parodi oloso mana onge gi shida kanyo eh. mm. Jakoromogi wan kaendi gi omin Aneto Jawaya. To un kaka un kaka jathum ing'e ni iwacho ni jathum ng'ama wang'e ng'eny. Debed ni famili ni oromi koso in gi inyalo inyalo medo moro ing'e ni. Mm. Okay. Mm. Ing'e ni sama awe famili na dala, mm. gin mabiro manyanegi. gini mabiro mondo mi amany negi mm. giyud kaka gikonyore kucho mm. amba yud kaka konyora kama antieni mm. kamano koro ng'eni kachak adhi akete mang'eny mm. samoro inweng'o mm. ok ni malo thin yeah. to kachak amede gi ma ariyo adek to koro onge mm. abiro wacho ni amara koro pesa nok an mana ni koro tich matiyo ni ok konya mm. kare an ema tiyo samoro gi pesa mayudo ne yo marach yes yeah. ayudi koro emomiyo an uh, emomiyo ang'isi ka chien kacha ni uh, ndalo mok ati mm. taringo adhi abiro dala ayudi to achaka duogo e tich kamano kama nyiso ni aketo pacha home kuom joga man dala kucho okay kamano ma in gi gi, gi, gi mia achiel koso adek koso ariyo Eh, di- dibed di- dibed ni- dibed ni in- in- Wale logo no mina dedo. Achiel. Ok ok adwa ni ok adwa ni nyiero mang'eny. Ani anyiero matin. To nyiero be nyaka wanyier. Ai, nyiero Nyiero be nyaka nyaka wanyier. Kaso ibedo ng'ama riek. Kiseneno ka ng'ato nyiero to kata kaponi ikwa chuori pesa e mbele ji tineno konyiero tineno ka kitimo eh, ineno ka kitimo mapiyo ng'ama yuda yuda kok yuda be sawa wan waseweyi ng'ama yuda yuda ng'ama ok yuda be sawa

Iwinjo thumbe asoro. Eh, to be nyalo bedo ni itiyo ga soro. Iwinjo thumbe mari kata inyalo inyalo bedo ni itiyo koda to thumbe ne ni winjo. Koro in jathum mane ma mori e mbui ka de maybe kako compose, kako perform, maybe wechni ne something of that kind. Eh, mari koro kanyo to mm. oh, an uh, thumbe ma aheroga gin ga thumbe moko mag benga mm. moko mineno min migoye gita machon oh, mm. thumbe ga aheroga mm. bedoga ka gine ma awinjogiga mm. gine ma winjogiga mm -hmm. e, eh, to kata kwabiro e ohangla ka mm. na thum mana ahero mm -hmm. ne, ne en thum mar otis nyakwar nyuguda mm. otis nyakwar nyuguda no thum mana ahero kabisa be isego e copyright ne chiel tumbege wĩinige ang'ĩgoyo amako banjo tiso tumbege go anahero kabisa mm. be machalo ka koro werno mm. mane ma koro achako puonjrago kata mana copyright kapod adhi amanye mm. mano eh achako banjo tindo mina hmm. chie nahero kabisa na achako banjo eh, be ma koro napuonjo tindo mini gani eh eh mano noma koro eh, en en en en ma inyalo wacho ni kata wechni nene mori mm. thumbene eh, ne mitna mapok odwaro yude mm. ne mitna Okay. Mm. Bas jekoro mogi ne wan kaende gi omina neto jawaya wasego mbaka de ng'ama kore ka donjo no endo wagoni ero kamana ahinya nikech in ema omiyo uh, wan kaende aneno ka comments medo donjo kanyo kendo uh, ah, keni mm, ang'iyo simu moro mondo asom gigo uh, kaka gidonjo no endo ndani ya nyumba wan gi my only sister Soro the comedian uh, e, team TikTok iko sawa, iko sambamba. Adwa da kaw thuolo ni eri asoro kele amose jo TikTok matin gine omina neto matin gipenje questions moko matin. Sama soro biro eh, nitie nying moro ma bende ne jo jo- jopiny ochako oluona e wi omina neto ni. eh, O, nying moro ka iri ni obwogo jowaya. obwogo obwogo min rodi jawaya apa eh, gina par maber kabisa eh, Obwogo jowaya ni ogolo nyundo mane ochako. Oh. Kane watigo gola nyundo. Mm. Koro bwogo jowani iyudo ka tinde en kendo chako trend ma kendo nyuwa na bwogo eh, jowani. Obwogo. Eh, maloyo koro kata mana mina. Obwogo waya no bwogo waya gi. Eh. Mondi aja kama. Apa ni ano bwogo jowaya. En ma koro nyakono wareto. Dhi bwogo jowaya dango. Ogola nene ne koro jowaya koro ne Koseno ni mo omina na to kata ka donjo to iwene pi ano. Oh, koro ne wacho yie gwoko jowar. Manyiso ni kibiro ne e to giringo. Yaani kata wena we mana na adie to ok en mana juogi. Mm. Golo juogi en mana ni bwogo ng'ano ringo. Aya ne team TikTok tuko hapa na me, me, iluongo ne Omina Neto Jawaya. Uh, ma iluongo ne Omina Neto. wuoyi mopong' kabisa kendo lando dho pese moonge godo mane gima yaro penjora mm. omina ne to ng'ato wacho ni kik ikos ma ok ichoga kanyo toto eh, by the way wan kae studio iluongo ni oj studio is the host mara yes koro wan kae ndege my only sister iluongo ni asoro the comedian ma, ma wan gi jawaya mar fredi jakadongo jawaya mar Freddy Jakadongo ema wanogo ka ende for those people who really like uh, uh, Freddy Jakadongo koro mae jawache mm. aneno ka Julius wacho ni hey, Omari boss uh, boss mosi kowuok Kiranda akawo mm. kasto Rozi wacho ni yaye Omari jacham fare mm. kawuono wachako duogo studio wadwari dugo studio cho Suricho wayweyo kaendi. Oji baba. Ojay be aneno kosedonjo kacha cha endo. Ojay will arrive here in um, a few minutes. In a few minutes. Ing'ama mani kanyo no endo inyalo penjo Ojay penjo midwa not Ojay sorry inyalo penjo Amina neto penjo midwa penje mm. eh, kapok owuok e studio kaendi kik ng'ato ang' wach ni yawa to dak ni wacho Belinda wacho ni proud of you that well nyieno goyo waya mamit nyocha miele mane oyeye je wacho ni owacho niya to penja penjo minane to ne kijana ma iluongo ni papati be uwinjo wendene to be de ogomb wer kode bopenjo mm. papati winjo e papati e winjo eh gunyaro kata mane wan Kisumu eh. ne wan kode mm. eh launching mane mani audio release mar Odongo Swag eh. wan kode thumbe ne awinjo mm. mm. to owacho ni be inya gombo wer kode nikech sani to iwer igo waya to wer bi wer be inyalo gombo wer kode awer mm. gima ditama onge Obina neno wacho ni ower kendo nyalo yie wer gi papati Omina ne to wer kendo nya wer wer pod asomo comments. Omari baba kiki we ma ok itaja e wae osiepa. Sa, sawa. Sawa, ure taji. Gino no wer gi. Mani luongo ni Steven Steven Steven Barak. Wadwaro kolabo mar papati. Winjo. Ah, winjo. Eh, collab but uh, Papatino osegolo collab gi Freddy Jakadongo. Eh, already do. Eh. Ko chalo gi bakoro gi gi ginene. Ah, ah ok rach. Ka ko segolo achiel no, pod onyalo mana chako golo go mina neto. Mm. Amedo mana paro ne joma pok ong'eyo ni Papati nosegolo collab gi Freddy Jakadongo ne kacha eh, e YouTube mar Papati. Imanya manya kanyo. Brian Omari akao mama Kazia Raf Omari Amosu wakao miauru Miyauru omariwa. Kawa an ka ng'ato ng'ama dwa omarino hmm. kawa kasto karabina neto omiwa kionjo matin baba omiwa kionjo hmm. mbaka mapenzi jo tiktok ne onge seche onja onja ne gi giwinyi wiya kano wile gi lerana samigoyo mbaka mapenzi kano wili gi wini samigoyo mbaka mapenzi

piny tek meli gima peke mwakia bat ka kori dwani wakal kanyo ting'ado get omina neto kapok watieko ah, asoro ah, be ang'eni ang' ni mos jik watieko wedhe in ing'eni in my sister eh, eh, sister in Christ kapok watieko adwa ni mondo koro ikon jopiny gi ikon fans gi ikon jok maneno wa kon ng'ata ng'ata mosebedo ka sapoti iwuoye be gi wasiki matin Mm. Mm. An gima nyalo wacho mm -hmm. ne jopiny mm -hmm. o mafans mm. o gimed mana miyowa support yeah. nikech eh, thum ok anyal go kenda mm -hmm. tamiele kenda mm. to be ok anyal goye kenda mm. tawinje kenda to thum en gima nigi puonj mhm. koro ng'e ni sama bende wago thum joma chiko itgi ne message mm. nitie joma chiko itgi ne beat be nitie but mm. gimiwa miya support yeah eh right mane gima nyalo wacho gi subscribe ne youtube gi subscribe youtube omina neto omina neto gibiro nongo omina neto mm. kabisa alright aya wan in gi wach moro moro ngadwa na soro go mozi mondo watiek mm. Asoro imbe wuoyo gi jogi matin kapok watieko. My only sister. Okay, ma ma Asoro the comedian. Uh -huh. Comedian ok comedian. Mm. An moko ogana kata media ma mm. tol. Ma Asoro the comedian mosiepo mari kik eh. uweni koro mari bende luoro pap diboro kuoma ka mm. ma ng'ata ma, ma ngita gi del eh. wan ka gi jangoma bende mm.

chiw support mondo jathum one kaka time Yeah. hapa ni watieko maber wago erokamano ni ng'ama nowuochwa waromuru kendo uh, saturday manyien eh, kuma chalo kama sama chalo kama Same time, same same, place. same time same place but with different people Eh. dogiyudo but date will be different. Ero kamano an makelo ni chenro ni pile ka pile iluonga ni MC Omari Nas da Kongore ne gichake kore kubnere. No. Nase loko nyinga mar MC Omari Nas no sani iluonga ni Omari Nas. Sorry. No se bateza. Koro luonga ni Omari Nas chieno jemo ne mbele, chiene mwang'eyo mbele mwayoko. Kata inyalo dendo ni Omari dhako yie miyo chore alot to bede gi mamet. Waro muru kendo